Dwar nofsinhar it-tajjeb lil kulħadd u grazzi talli attendejtu l-attività tagħna tal-Għaqda tal-Malti. Jiena Keith ħa nkun qiegħed nimmodera din id-diskussjoni hawnhekk. Diskussjoni bejn il-ħbieb kważi għaliex għalkemm lil Anton u lil Sergio ili ħafna ma narahom, Nafu lil xulxin. Sergio kont naħdem miegħu iktar naħseb minn għaxar snin ilu, għamilna sentejn tlieta flimkien. U lil Anton minn dejjem kont inħares lejh mhux biss bħala missier Sergio, imma bħala l-Anton il-kittieb u kif kulħadd, ħafna minna, iħares lejh. M'għandix dubju li kulħadd jaf min huma Anton imma. Anton Grasso, awtur ta' iktar minn 52 ktieb, Sergio diġà ppubblika żewġ kotba wkoll, hu wkoll jikteb kotba tal-waħx. U meta ġejna biex nagħtu l-isem ta' din l-attività Waħx Taħt it-Tinda, qaluli biex ngħidha dil-ħaġa, qaluli isma' mhux ħa jaħsbu li Anton jew inti jew Sergio huma l-waħx li qegħdin taħt proprju t-tinda, hux hekk? Imma le, waħx, kulħadd jaf li hija xi ħaġa li tfisser bħal biża' u xekk, allura semmejniha b'dan il-mod. Matul din it-taħdita wkoll aħna barra li ħa nsiru nafu lil Anton u lil Sergio aktar mill-qrib u se nsiru nafu aktar il-xogħlijiet tagħhom, se naqtgħu wkoll xi kurżità li għandhom il-kittieba mistednin tagħna u se jkollna wkoll l-opportunità li naqraw xi xogħlijiet minn tagħhom, fejn tlabna lil Anton jagħżel xogħol ta' Sergio u viċi versa, Sergio jagħżel xogħol favurit jew xogħol li jolqtu ta' missieru Anton. Anton, l-ewwel mistoqsija għalik. Il-vjaġġ tiegħek ilu ftit li beda u Iljieli bla qamar huwa l-ewwel ktieb li ppubblikajt fl-1974. Kif tiddeskrivi din il-mixja tiegħek bħala kittieb minn dak iż-żmien 'l hawn? B'sal-lum, ejja ngħidu hekk. Ħa nitkellem fuq il-ktieb l-ewwel. Il-ktieb meta bdejt jien naħseb, naħseb li kien ifisser aktar milli jfisser illum. Ħa ngħidlek għaliex. Kienet dinja inqas kummerċjalizzata. Malta tlaqqgħat ftit minn pajjiżi kbar, allura Malta kienet ukoll inqas kummerċjalizzata. Kompjuter ma nafx kien x'jeżisti, għalija llum aqqas jeżisti għax jiena tant jien injorant fejn tidħol teknika li li lanqas il-kotba tiegħi kollha jiena kollha ktibthom fuq typewriter daqshekk. Għandha sat idi daqsi, illum ma taħdimx. Jiena kważi waqaft naħdem ukoll. Naħdem, ngħix, mhux naħdem għax naħdem. Imma il-ktieb naħseb dak iż-żmien kien jinbiegħ iżjed. Il-produzzjoni u l-kwalità tiegħu tjiebet ħafna fil-fehma tiegħi. Produzzjoni, arti fil-ktieb. Ktieb tqabblu ma' barra. U tgħid isek qed tara xi ħaġa ta' barra. Meta qabel, meta bdejt jien fid-1974 l-ewwel ktieb niftakar, niftakar, kont nippubblikom il-kotba tiegħi il-Lux Press, il-Ħamrun, faċċata ta' San Ġużepp. L-ewwel għaxar kotba ħriġthom minn Buti, minn Buti. Meta ħriġt l-ewwel ktieb, lanqas kont naħdem. Imbagħad bdejt ngħallem. Ftit xhur wara li ħriġt l-ewwel ktieb, l-ewwel għaxra mill-ewwel ktieb tiegħi tlift il-flus. Tlift xi ħaġa tal-flus imma tant kelli ħerqa, tant kelli passjoni, tant kelli aggressjoni biex ngħid hekk biex il-kitba kienet ħajti, kienet kienet passjoni. U U kont deċiż li nkompli, bil-oħrajn ma tliftx. Jiġifieri l-għid xi ħaġa żgħira, ma tiktibx il-kotba biex tgħix minnhom Malta mhux mhux biex taqla' l-flus, mhux mhux se tgħix, taf, jiġifieri żgur. Jiena ma rrid nidħaq b'ħadd u rrid inkun sinċier. Issa, il-mixja tiegħi bħala kittieb, Naħseb li mitt, jiena bdejt nikteb qabel, inħarbex insomma nikteb, nħarbex fil-gazzetti, kont kuntent ħafna. Illum m'għadni kuntent b'xejn. Imma llum waqaft mill-kitba. Issa ili tmien snin. Jiena kont ngħid, darba għamluli intervista f'gazzetta Ingliża u għedt jiena, Writings the lover I never married It-tfajla li qatt ma żewwiġt. U xi wħud ma fehmuhiex di, it-tfajla, meta jkollok tfajla, qabel ma tiżżewweġ tkun tagħmel kollox bis-serqa, kollox inżillek għasel, kollox, kollox in between the lines taf, jiġifieri meta, kollox bis-serqa. Meta tiżżewweġ ikollok dak li tkun trid tiegħek għal ħajtek. Allura, allura il-ħerqa taf tbatti. Mhux qed ngħid li għandha tbatti, imma taf tbatti. U jiena kont ngħid il, il, Il-kitba hija passjoni, hija t-tfajla li qatt ma li dejjem miklub għaliha, li dejjem irridha, li dejjem nixtieqha, li dejjem dejjem tagħmel tagħmel f'ħajti is-sodisfazzjon ta' ħajti. Ma kontx nemmen li se nieqaf nikteb, jien kont nemmen li li mmut meta nieqaf nikteb. Għaddejt minn żmien diffiċli ħafna f'ħajti u komplejt nikteb. Imma eventwalment waqaft fuq issa naħseb l-aħħar ktieb li l-aħħar ktieb li li li ippubblikat tiegħi ippubblikaw il-Horizons u dana 40 eh, sena ta' waħx u aktar dana it-tfajla tiegħi għamlitu li sem Aqqas isem ma kont kapaċi ta' ktieb nagħmel, hi għażlitu, hi fasslitu, x'ngħidlek. Erbgħin sena. Għamilt karriera ta' erbgħin sena jiena, fejn kont nagħmel kollox. Nikteb b'ħerqa, nikteb b'passjoni, nikteb b'rieda, nikteb għax bilfors, nikteb għax irrid, nikteb għax nixtieq, nikteb għax ma nistax ngħix jekk ma niktibx. jekk ma niktibx. U dal-ktieb jiġbor fih karriera ta' 40 sena. Hemm għaxra, għaxra min-nies li kitbu dwari kif jafuni bħala bniedem u bħala awtur. Nies li ltqajt magħhom it-televiżjoni għax għamilt 23 sena, wara li kont ngħallem għamilt 23 sena naħdem it-televiżjoni, niddirġi l-programmi. Hemm għażla ta' kitbiet tiegħi, ta' stejjer tiegħi, għażla ta' poeżiji tiegħi u għażla ta' ritratti wkoll. Barra ovvjament dawk l-għaxra minn nies li kitbu dwari kif jafuni bħala awtur u bħala bniedem. Il-mixja tiegħi Naħseb li tjiebet f'dik l-immaturità minn meta bdejt nikteb, jien kont tifel. Imma l-entużjażmu li kelli nixtieq nħallas miljun lira u nerġa' niksbu. Nixtieq nħallas miljun lira u nerġa' nikseb iż-żgħożija li kelli għax kont għadni żagħżugħ meta bdejt nikteb. U niftakarni meta ħriġt l-ewwel ktieb, xagħri xagħri sa sa nofs dahri kważi. U meta dħalt tgħallem ir-reliġjon, kont kont xi ħaġa għat-tfal. Jiena kont tgħallem fi skola tas-snajja, jiġifieri ta' ma kontx tgħallem f'xi f'xi f'xi f'xi skola sekondarja. U u eh, It-tfal kienu jħarsu lejja bħala, ma nafx, xi ħaġa tgħallem ir-reliġjon, xagħri twil, modern dak iż-żmien. Ħriġt l-ewwel ktieb, l-ewwel ktieb ta' stejjer tal-biża' modern, modern, għax, għax kotba tal-biża', stejjer tal-biża', stejjer gotiċi. Ġużè Diacolo, pereżempju, kont għadni qatt bdejt jien. Kellu kellu sensiela fil-gazzetta, dehriet u apparizzjonijiet, jiena semmejtu fl-Enigma diversi drabi lil Ġużè Diacnu, kien kien kien raġel bravissimu, jiġifieri kittieb kittieb jiena ftit jogħġbuni affarijiet f'ħajti, ftit. U dejjem kont naf nagħżel, però ma jfissirx li kull għażla li għemilt f'ħajti kienet tajba. Għamilt ħafna żbalji f'ħajti. L-importanti li titgħallem mill-iżbalji tiegħek. Jiena ma tantx tgħallimt mill-iżbalji tiegħi. Dik, dik l-ikbar, l-ikbar l-akbar difett naħseb, l-akbar ħtija tiegħi li. Imma l-mixja tiegħi, staqsieni Keith, naħseb li tjiebet f'dik l-immaturità maż-żmien. Jiena ppubblikajt 53 ktieb f'dil-karriera ta' 40 sena, qabel waqaft, u hemm tlettax-il ktieb li erġajt ippubblikajthom għax kien hemm domanda għalihom u spiċċaw, jiġifieri l-ewwel għaxar kotba kif għedtilkom riċthom jiena minn buti, imma mbagħad kelli diversi pubblikaturi. diversi u l-aħħar pubblikaturi kienu il-Horizons, jiġifieri li ppubblikawli diversi. Il-Horizons ippubblikawli lili sitt volumi, sitt volumi tal-aħjar stejjer tiegħi li għażilthom jien stess, jien stess għażilthom, mis-27 volum ta' stejjer li ppubblikajt. Jien stess, il-Ħadd, ma ridt jeżilu. U erġajt ktibthom. U erġajt ktibthom. Ma kontx kuntent bihom, jiena għedtilkom, jiġifieri, ma tantx inkun kuntent. U, u l-isbaħ ħaġa, naħseb jien, li, li, li għamilt tul dawn is-sebgħa u, tul dawn l-erbgħin sena, Li tgħallimt inħares lejn il-mera u nara d-difetti tiegħi u nsawwat lil innifsi. Insawwat lil innifsi mhux b'akożiżmu. Għaliex għaliex importanti ħafna naħseb jien li li bniedem jagħraf id-difetti tiegħu, li bniedem jipprova jtejjeb id-difetti tiegħu. Kont kuntent ħafna, Alla ħares min imiss li l-ewwel xogħlijiet tiegħi kienu karfusa. Kienu kalfusa. Kont nippubblikhom fil-gazzetti, qabel bdejt nikteb regolarment fil-gazzetti, u kont kuntent ħafna bihom. Kont ngħid, u niftakar 'l ommi, ommi qatt ma fiżżitni. Jiena, il-missieri tliftu meta kelli tmien snin. U kien hemm min staqsieni, Isma' affettwat, jekk il-mewt ta' missierek, mhux fil-kitba le. Fil-ħajja iva, ħafna, jiġifieri li tgħix bla missier, huwa l-ikona ta' ħajti, missieri huwa l-ikona ta' ħajti. Bniedem li dejjem xtaqt u ridt tinħobb u qatt ma stajt, qatt ma kont naf kif ta' tmien snin u mbagħad miet, meta bdejt nikber jien tliftu. Ma stajtx, għal xejn tħobb lil xi ħadd li ma tista' qatt tarah, li ma tista' qatt tiksbu, li ma għal xejn. Imma eh, naħseb jien li l-mixja tiegħi tjiebet f'dik li maturità. Eh, u l-ktieb tjieb ħafna naħseb tul iż-żmien, però Il-ħerqa sfortunatament battiet ħafna, jiġifieri, imma xorta nibqa' ngħid ta' jiena nibqa' ngħid li li awtur jibqa' awtur, bħal tabib anki jekk ma jibqax jipprattika l-mediċina, l-professjoni tiegħu, jibqa' tabib. Anki pittur, artist, bħal kull bħal kull artist ieħor naħseb jien, Bniedem, artist, meta jieqaf jagħmel xi ħaġa, xorta b'xi mod jew ieħor tibqa' jibqa' jibqa' dak li jkun. Semmejt ħafna affarijiet illi xtaqt ukoll immissuhom waqt din l-intervista, imma naħseb xi ħaġa li għadna ma ħriġniex hija li Anton Grassu mhuwiex il-kittieb biss ta' stejjer tal-waħx, jikteb ukoll affarijiet oħra. U xi ħaġa li kważi kważi nistħi ngħidha għaliex lil Anton kemm-il darba qrajtu, imma meta kont qed nirriċerka għal din l-intervista skoprejt li Anton ukoll jikteb il-poeżiji. U biex invarjaw ukoll ftit mill-affarijiet li għandna, nixtieq nistieden lil Amy biex taqralna storja ta' Anton Grasso. Le, poeżija ta' Anton Grasso. U biex insiru wkoll nafuh aħjar, għażilna l-poeżija Il-Grasso li ma tafx. Fejn tgħidli noqgħod? Qalli l-micro. Fejn tgħidli noqgħod? Hawn? Tajjeb, tajjeb. Il-Grasso li ma tafx. Wieħed. Il-Grasso li ma tafx, tfittxux fil-kotba, Fil-kotba ma ssib xejn mit-tifel, raġel. Il-kotba huma ħrejjef tal-adulti, għalkemm huma wkoll l-akbar ħbieb li għandu iżda ħajtu mhijiex, le, mhijiex ħrafa. La taqra l-kotba kollha ibqa' ftakru u itlob li dal-bniedem qatt m'eżista, imnalla fdih l-awtur inkella mmoffa. Dak li jinsab fil-kotba, parodija, u la taqrhom u ddurhom folja folja. Jekk tibki mhux l-awtur iżda l-min nislu. Tnejn. Il-grasso li ma tafx, tfittxux fil-kotba, għax kull storja li taqra tfakkrek f'raġel li bla ma miet imissu reġa' rxoxta bit-tifel ta' ġo fih jibqa' jitlajja' u saħta. Ħadd ma jifhem l-ironija. Tlieta. Il-grasso li ma tafx, tfittxux fil-kotba. Il-Mulej jaf min hu tassew dal-bniedem u jekk ħaqqux li jogħla flok jitbaxxa, u jekk ħaqqux jinbena flok jiġġarraf u jekk ħaqqux jitnaqqax ismu f'Malta imqar fuq ħaġra li ma tafx tgħid storja. Erba'. Il-grasso li ma tafx, tfittxux fil-kotba, għax Malta ma tafux, diġa stqarritha.

Se ssib xi ħadd li miet qabel ma twieled. Il-kotba tiegħu biss jibqgħu tifkira, għax għex għal jom biss u għal xejn iżjed. Forsi jagħmlulu l-aqwa epitaffju. Grazzi Amy. Minn dil-poeżija laqtuni żewġ versi b'mod speċjali, l-aħħar ftit fejn Amy qaltilna il-kotba tiegħu biss jibqgħu tifkira, għax għex għalihom biss u għal xejn iżjed. Qabel ngħaddu għal Sergio, Anton, diġà missejt ftit fuq l-imħabba tiegħek lejn il-kotba imma minn tant affarijiet allura tixtieq illi tibqa' kważi kważi mfakkar għal xi ħadd illi kiteb il-kotba? U għaliex qed tgħid illi għext għalihom biss il-kotba? Jiena naħseb, naħseb li avolja waqaft nikteb, Jien awtur aktar milli bniedem. U għalkemm se nagħlaq 70 sena, jekk nibqa' ħaj, f'Awwissu li ġej, naħseb li jiena tifel aktar milli raġel. Qalita, Ej minn meta qrat il-poeżija, il-grasso li ma tafx, tfittxux fil-kotba. Imma huma biss jibqgħu t-tifkira tiegħi naħseb jien. Jiena naħseb għadtlek, missier ta' żewġt itfal, ħajti ma kinitx xi bukkett fjuri. Ma nistenniex li l-ħajja tkun bukkett fjuri, jien laqqas ta' jiġifieri, imma għaddejt minn ħafna affarijiet u jiġifieri batejt ħafna, għaddejt żmien mingħajr uliedi, Infittixhom ma nsibhomx, infittex lil missieri ma nsibux u nara nara ċerta karta saħħara bejni bejni bejn missieri bejn uliedi jiġifieri mingħajr ma trid u imma naħseb jien li li dat-tifel li ma kibirx li huwa jien Jibqa' mfakkar għall-kotba iva, jiena jiena nemmen li li l-kotba tiegħi jibqgħu mera sħiħa ta' dak li għaddejt minnu. Ma ktibtx biss xogħlijiet tal-biża', jiġifieri Ismi naf li ħajibqa' marbut ma' dat-tip ta' ġeneru, nafu da, jiġifieri, għax semmi Anton Grasso jgħidulek il-kittieb dak li jikteb li żgur di, jiġifieri. Imma għandi xogħlijiet oħrajn ukoll. Għandi xogħlijiet li jirriflettu ħajti. Pereżempju, insemmi rumanz għal qalbi immens, immens! Kien spiċċa, l-ewwel edizzjoni kienet spiċċat tiegħu. U mbagħad reġa' ġie stampat, Ħrafa Msaħħra. Dakemm nies li nafhom, ovvjament ħadd ma jaf, bihom da jien naf bihom għax għax bdilthom kompletament imma imma in-narrattiva jiġifieri nies li nafhom, nies li ltqajt magħhom, nies li mort magħhom, nies li taf il-Ħrafa Msaħħra huwa rumanz veru għal qalbi li ma jidħolx fil-qasam tal-biża'. Rumanz għal qalbi immens f'dak li għandu x'jaqsam mal-biża' u għall-kittieb. Il-kittieb kont ippubblikajtu l-ewwel darba fl-1981, kelli 28 sena. U dak iż-żmien kont kuntent bih immens, immens. Imma għadda ż-żmien u għandu passaġġi sesswali dak inqajjem, niftakar, min ħarġu, mhux min ħarġu, jiġifieri min ħallas għalih, għax dak iż-żmien ma kienx għadu jippubblika l-kotba, Buġelli kien tal-Belt da, Triq Santa Luċija l-Belt. Rakellu ħanutu kien kien jemmen ħafna fil-kotba tiegħi u kien ħallasu. Kien bat bat beda joħroġ jippubblika l-kotba u dak iż-żmien ma kienx hemm. Imma dak kien ħallsu u kien ġie l-flus dak iż-żmien. U kien hemm nies marru għandu qalulu qalulu da x'kiteb da. Fetħulu l-paġna U hemm passaġġi sesswali lili llum il-ġurnata jdejquni ħafna. Għax meta tikteb mhux kemm tikteb, kif tikteb. Fhimt? Tant kien espliċitu l-kittieb li li imma l-istorja togħġobni ħafna. U Kont erġajt ippubblikajtu, kien inbiegħ kollu l-kittieb, ir-rumanz. Jiena dak iż-żmien meta kont żgħir jien, kont nistampa elf, elf ktieb u kienu jinbiegħu kollha. Maż-żmien, maż-żmien, ma kienu jinbiegħu kollha. Erġajt ktibtu għax l-istorja tibqa' l-qalbi ħafna. U reġa' ħareġ, ma nafx xi snin ilu, ma nafx meta reġa' ħareġ il-kittieb, bdiltu kompletament, bdiltu, jiġifieri strutturalment. Erġajt ktibtu mill-bidu, kissirtu, farraktu, imma r-ruħ innisġa, l-istorja baqgħet hemm. U nemmen fih ħafna, t-tieni edizzjoni nemmen fiha ħafna. Jibqa' l-qalbi ħafna. Jiġifieri Ismi, għalkemm jibqa' marbut mal-kotba tal-biża', naħseb, naħseb, naħseb li f'Malta jiena, jiena dejjem kont essossjonat mill-istorja tal-biża'. Niftakarni żgħir inħares lejn poster tal-films Nara 'l Christopher Lee jaħdem il-parti ta' Dracula jew jew Fu Manchu hekk kont kont niġġennen u kien isaħħarni. Il-biża' kien iġbidni daqs kemm jimbuttani għax jien bniedem beżżiegħi ħafna, bniedem kurjuż. Ma ma l-kurżità qiegħda fl-interess aktar milli biex nitkixxef aktar għax jinteressani s-suġġett. Nitwerwer, niftakar, niftakar. L-ewwel darba meta kont abbati li kont dħalt u kont rajt fil-kamra mortwarja katavru. Ma nafx, dħalt bi tbissima, ħriġt mingħajrha. Ħriġt mingħajrha. Il-mewt għalija tibqa' jibqa' dak il- jibqa' dak il-passaġġ li kulħadd irid jgħaddi minnu, ħadd ma jrid jgħaddi minnu. Imma kulħadd irid jgħaddi minnu. Għalija jibqa' dak il-bieb li ħadd ma jrid jiftaħ imma bilfors trid tiftħu. U d-difna, id-difna iktar makabra mill-mewt għalija jienu il-fatt li li tara katavru bniedem kont se ngħid jiena x'in għandi dik l-ossessjoni hawnhekk għandi poeżija fi preludju għal mewti Titkellem fuq innifsi nara lil innifsi indifen ħaj. Dik hi ossessjoni tiegħi. Immur funeral ħadd ma joggost imur funeral, imma immur funeral jiena eh, kif mort il-funeral tan-nanna ta' tfajla tiegħi, ġifieri naf li kienet mietet, kienet tidher mejta. Imma meta meta tniżżel katavru f'qabar, u tissiġillah, xorta tibqa' l-ossessjoni f'moħħki li ngħid, Imma Madonna jekk, jekk Alla ħares qatt tinqala' xi ħaġa u dal-bniedem jerġa' jidher mejjet bniedem għax, mhux għax wara 24 siegħa jiġifieri, kien hemm każi ta' bnedmin li ndifnu mingħajr ma kienu mejtin, qabel, fl-antik. Fi żmien il-pesta li laqtet Bormla, l-Isla u l-Birgu, fi żmien il-katalessija, kienu jitfluhom bil-katalletti, kienu jiħduhom bil-katalletti biex jitfluhom, kienet ittihom puplesija, kienu jiġu qishom mejtin, ma kienux jagħmlu 24 siegħa. mejtin qabel ma jindifnu. Imma jiena dejjem f'moħħi ngħid imma bniedem, katavru jkun jidher. Jiena meta rajt l-ommi qed tmut, kienet ġa tal-biża' qabel saret katavru, imma xorta, xorta, meta jindifen bniedem, dik, dik, dik, L-iktar ħaġa ta' dwejjaq, il-partenza, t-tluq, il-firda, hemm il-firda. Meta jmut bniedem, ma toqgħodx tgħek, tħares lejh, tbisslu idu, tħares lejn wiċċu, tara jekk hux jieħu nifs, tara jekk hux qed jaħdem il-polz, tara jekk hux qed jaħdem qalbu, ma, imma ma toqgħodx tgħek. Imma meta jindifen, imbagħad, that is the final chapter, dak L-aħħar kapitlu ma tarah qatt aktar, mhux għax xi ħadd irid joqgħod idejn katavru, imma dik hija l-mewt. Jiena xewqti, xewqti mhux se ssir, żgur, ta. Immut jien? Pistola hekk bħal di? Joħroġ raġġ? u nispiċċa fix-xejn. M'hemmx twiebet, m'hemmx, m'hemmx, m'hemmx fjuri, m'hemmx xejn, m'hemmx, m'hemmx xejn minn dik l-organizzazzjoni li hi marbuta mal-mewt. Organizzazzjoni sħiħa hemm marbuta mal-mewt. Kif tridu t-tebut, jekk tridux ta' dal-injam, jekk tridux tal-ġewż, xejn, xejn. M'hemmx fjuri biex xejn. Talb, talb, quddies, dak iva. Dak iva. Tifkira jekk trid f'Santa. Imma minn bir-ritwal kollu li hemm marbut ma' ma jsirx hekk. Mhux se ssir hi. Imma id-difna għalija tibqa' l-iktar xi ħaġa Il-mewt, u mbagħad speċjalment meta bniedem ikun jaf li se jmut, bniedem ikun jaf b'xi mod jew ieħor. Jiena ma naqbilx, ma naqbilx li bniedem għandek tgħidlu li se jmut. Illum jgħidulek it-tobba. Il-mara ta' ħija kellha 48 sena meta mietet. Meta għamlet l-operazzjoni, xahar wara qalulha għandek kanċer. Qaltilhom, Kanċer, Three fourths, qalulha. Tlieta minn erba' mifrux. Is-sitt xhur li għexet, li kien baqalha tgħix, kienet ġa mitithom qabel mietet. Imma jgħidulek illum it-tobba. Illum ma jaħbulekx. Jien ma naqbilx magħha. Jien nemmen li jekk bniedem tneħħilu l-will to live, ma jibqa' xejn. Jien nemmen li, nixtieq almenu li, li almenu jgħidu l-familjari tiegħu. Jiena tant inħobbha l-ħajja, ma kellix xi ħajja feliċi, xi ħajja hienja. Batejt ħafna, jiġifieri mhux qed ngħid, imma, imma ma nixtieqx immut u naħseb li ħadd ma jixtieq imut. Ħa ngħaddu għal Sergio għaliex qiegħed hawnhekk kwiet kwiet. Ħa nsaqsik, Sergio, meta nħarsu lejn kitbietek, naraw lil Anton Grasso jew għandek l-istil tiegħek jew għand jew pruvajt tkun differenti? Min hu Sergio Grasso? Huwa replika ta' Anton Grasso li qed jipprova jimxi wara l-passi ta' missieru? Ma tantx naħseb dwarha, onestament. Issa jien u nisimgħu nitkellem nibda ngħid kemm għandi minnu. Għax naħseb għandi ħafna minnu daqs kemm m'għandix, jiġifieri għax anke l-qasam tal xi nħobbu films naraw, jiġifieri t-tnejn inħobbu affarijiet tal-biża' imma xorta differenti. Ma nafx, le jien l-unika ħaġa li nagħti kas meta nikteb illi Qed nikteb għalija għax hemmhekk biss inħossni naf x'qed nikteb. Hemmhekk biss inħossni qisni ngħid din, din tajba. Jekk inġib f'moħħi illi ħa togħġob lil missieri, lil kwalunkwe, anke min qed ħa jaqra, hemmhekk naħseb illi ngħid le, naqbad kieku nieqaf, jiġifieri ħa inkompliha, in-novella. Fil-fatt, meta nitkellmu fuq dan il-ġeneru, ħafna drabi ngħidu imma x'inhu l-ġeneru tal-waħx? U Sergio nixtieq insaqsik ftit, meta xi ħadd jikteb poeżija tal-waħx, meta jikteb novella jew xogħol letterarju, xi jrid ikollha biex taqa' taħt dan il-ġeneru? Il-waħx jien naħseb il-ħajja nara tal-waħx il-ħaj il-bniedem jiġifieri waħx mhux neċessarjament sataniżmu, demm, il-waħx nara l-ħażen tal-bniedem il-qerq, l-għira, għalija il-bniedem fil-fatt l-aħħar ktieb li ppubblikajt hemm ħafna referenzi għan-natura kemm in-natura nemmen li tkun aħjar mingħajr il-bniedem. li kważi kważi donnha qerdniha aħna l-bnedmin. Hekk nemmen iva, hekk nemmen. Hekk hu, jiġifieri forsi hawnhekk għandna wkoll għandna xi studenti wkoll tal-Malti, kulħadd jipprova xi darba jgħid ħa nipprova nikteb xi ħaġa, nipprova nikteb poeżija, storja qasira. Hekk, x'parir ittihom? X'inhuma l-ingredjenti illi jridu jitfgħu biex storja taqa' taħt dan il-ġeneru? Semmejt ħafna affarijiet jiġifieri imma forsi tista' telabora ftit ieħor fuq dal-punt? Eh, naħseb illi wieħed għandu jaħseb, jiena naħseb dwar l-affarijiet tal-ħajja, eżempju l-mewt għalija hi l-unika ħaġa reali fil-ħajja. Hemm ħafna, bosta fatturi, jiġifieri kif tmut, kif tmut ukoll, jiġifieri kif qal missieri iktar tal-biża' hu ma semmiex li timrad, hu semma li tindifen. Jien ngħid illi kemm li timrad u kemm li tindifen huma t-tnej iktar tal-waħx mill-mewt. Dik dak li naħseb hu jiġifieri. U x'saħħrek biex tibda tikteb? xogħlijiet marbuta ma' dan il-ġeneru kien missierek li influwenzak jew meta ridt tagħżel triqtek, ridt tagħżel forsi l-passjoni tal-kitba għedt tara jiena ma narani xejn forsi b'differenti minn missieri allura ħa nagħżel xi ħaġa li naf illi ħadmet miegħu. Jew kellek xi ħaġa hekk li xtaqt tagħmilha minn dejjem? X'saħħa? Ma naħsibx li minn dejjem. Kulħadd jgħidlek xi ħaġa ħelwa li jgħidli xi ħaġa ħelwa li inti tikteb, missierek jikteb u inti ħa tkompli warajh. Le, ma naħsibx, imma dejjem kont iffissat, jiġifieri fil-kotba tiegħu. Niftakarni tifel fl-istudju tiegħu jittajpja jrimpinġilu kif se tkun il-qoxra tal-ktieb li jmiss. Imma ma naħsibx li, le, anzi, hu ġenwinament qalli li kieku jien kelli nibda nikteb illum ma kontx nippubblika kotba, hekk jgħid, jiġifieri llum beda jsemmi l-ktieb kif rah nieżel. Hekk jgħid, jiġifieri naħseb li kien għalih kieku le ma kontx nippubblika, jiġifieri. Taqralna xi xogħol li għażilt ta' Anton? Tista' tagħżel li trid, poeżiji, novelli, f'idejk. Din il-poeżija, Preludju għal mewti jisimha, li għamel referenza għaliha hu stess. Qed nisma' l-passi jħaffu lejn kamarti u nara d-dlam għalkemm m'ilux li sebaħ. Qed nisma' l-fieq u nara għajnejn imdemma, nistaqsi lil innifsi għax qed jibku. In-nies qed jersqu lejja, il-qassis f'nofshom. Iħarsu donnhom għadhom mhumiex jemmnu li jien mimdud ġo kaxxa taħt għajnejhom. Imbagħad rajt l-għatu jogħla u jinżel fuqi. Ħassejtni mgħolli 'l fuq, magħluq fil-kaxxa, miexi fuq l-ispallejn lejn il-karozza, jintefgħu l-fjuri u l-bieba tissabbat u tibda l-mixja siekta lejn il-knisja. Iltqajna llum għal din l-aħħar tislima. M'aħniex se narawh aktar lil ħabibna u waqt li mbikkma nroddu lura ġismu, il-ħajja vera bdiet għalih minn issa. Ejjew anġli tas-sema ilqgħu ruħu, wassluha intom lejn il-Ħallieq tiegħu. Nitolbu li ma jdumx ma jsieħbu miegħu. Il-qabar żgħir u dejjaq tal-familja kien ġa miftuħ, jistenna l-wasla tiegħi. Ma' kliem is-saċerdot u r-raxx tal-ilma ħassejt il-qiegħ u miegħu t-tisbita, u l-ewwel għaġna t'għajn tagħlaq il-qabar, tifridni darba għal dejjem minn din id-dinja. Għajnejja ftaħt u werżaqt b'leħen qawwi, Jien m'iniex mejjet, lili ħaj se tidfnuni. Iżda ħadd ma semagħni. Kulħadd telaq lejn daru. Proset. Xi ħaġa li nixtieq insaqsikom, diġà għamel aċċenn għaliha wkoll Anton fil-bidu, xi ħaġa fuq l-udjenza. Min hi l-udjenza ta' dawn l-istejjer tal-waħx? Hemm udjenza li forsi tiġbod, tiġbed magħha aktar nies ta' ċertu età, naf irġiel iktar milli nisa, tfal iktar jew żgħażagħ aktar milli anzjani, min hi l-udjenza ta' dan il-ġeneru? Wara kollox biex Anton ippubblika 53 ktieb naħseb kien hemm għatx ukoll għal dawn it-tip ta' stejjer. F'idejkom, min jixtieq iwieġeb jista' jwieġeb. M'hemmx udjenza. L-udjenza tagħżel lilha nifisha. L-istorja tal-biża' taf tkun storja ta' daħq għal min ma jifhimhiex. Kulħadd jagħżel il-ġeneru tiegħu. Imma ma tista' tippinponċja lil ħadd. M'hemmx ingredjenti lanqas. Lit-tifla staqsejtha, tifla tgħallem, it-tifla tiegħi, staqsejtha, Staqsi 'l sħabek X'jagħmlu? Storja tal-biża'. Scary setting to create tension, twist, shallowing twist, being unpredictable, creepy characters u erba' ħames affarijiet oħra. Jiena qatt ma kelli riċetta f'ħajti. Qatt ma mxejt b'riċetta. Qas fit-tisjir, aħseb u ara fil-ħajja. Qatt m'għedt jien ħa nikteb storja tal-biża'. Meta kont nikteb inpoġġi quddiem l-iskrivanija, niftaħ it-typewriter, il-cover tat-typewriter u nikteb. U qatt ma ngħid irrid nagħmel foreboding, atmosphere, irrid nagħmel, xejn. Meta, fil-bidu meta bdejt, Ma niċħadx. Kont kont influwenzat ħafna mill-kitba ta' awturi barranin. U l-aspett teatrali ma kienx nieqes f'ħajti fil-kitba tiegħi, oqbra jinfetħu, mumji jqumu, katavri, għandi stejjer, għandi Leeds, per eżempju, dejjem ossessjonati minn meta kont żgħir li li meta kont żgħir, meta kont żagħżugħ jiġifieri għax żgħir ma tkunx taf x'inhi l-mewt u ma ma. Eh, jiena fil-fatt nixtieq ħafna, ħafna li mitt qabel mitt missieri. ħafna. La qed nitkellem ma' waħda, qatt ma ninsa jiġifieri, ilu s-snin da. Għatli għatli dal-kotba, ma kontx nikteb dal-kotba, hawn min hu ffissat, ma għedtilha jiena ma jinteressanix mill-kotba. Għedtilha jien jinteressani li ma nkunx daqshekk beżgħan f'ħajti, li ma ngħix imdawwar bil-beżgħat li twildu miegħi, li kibru miegħi, li li li espandew miegħi. Il-beża' tiegħi, il-ħerqa tal-kitba naqset, imma il-beża' tiegħi kibru iżjedu, mill-mewt. Jiena kieku sakemm immut kelli kelli nasal biex ma nibqax nibża' mill-mewt, ngħid m'hemmx ġall xejn għallanqas, mhux għall-kotba. Biex għall-anqas, għall-anqas, ngħid, ma nibqax daqshekk beżgħan. U mhux il-mewt biss, il-proċess li jwassal għall-mewt, il-mard, id-dwejjaq, l-uġigħ, il-biki, is-solitudni li tkun waħdek, it-tbatija hi xi ħaġa solitarja. Mhix, ma tistax taqsamha. Int waħdek tħoss salba, ħadd ma jista' jħoss l-uġigħ tiegħek. waħdek tħossu, bħalma ġġarrab il-mewt, se jġġarrab il-mewt ta' ħaddieħor inti. Tibki, tweġġa', ma, ma, ma tistax tgħaddi mill-istess esperjenza li, li, li, li, li jiġifieri, jiġifieri, għalija jien personalment il-mewt tibqa' xi ħaġa li, li Ma tistax tifdiha. M'hemmx fidwa għal nagħt. Trid tkun id-dinja l-oħra, jrid ikun it-twemmin fid-dinja l-oħra biex jifdi l-mewt. M'hemmx, m'hemmx, m'hemmx triq oħra. Proprju fuq das-suġġett tal-mewt, Xtaqt illi wkoll naqbdu daqsxejn ta' diskursata imma diġà ġifieri ssemma ħafna referenza għall-mewt imma nixtieq nistieden ukoll lil Amy mill-ġdid biex taqralna poeżija oħra ta' Anton. Ferrali l-aħħar grokk. Ma ferrajtnilekx xi tazza nbid għax jiena niftakrek int u l-inbid ħaġa waħda imma. Mhux l-inbid biss, il-whiskey kollox hu. Il-ħajja trid Dak li tħobb. Għax qasira ħafna ta'. Anki jekk tidher twila. Imma dejjem qasira l-ħajja. It-tbatija li ttawwalha, l-uġigħ li jtawwalha. Imma dak li tħobb fil-ħaqq tagħmilx ħsara, dik ir-reliġjon tiegħi. Tagħmilx ħsara ma' dak li tħobb u. U dak in-naqra grokk tkun tridu wkoll hu ta' tsambiħ. Jiena qed naħseb hu, jiena qed naħseb. Ħa nisimgħu lil Amy taqralna l-poeżija Ferragħli l-aħħar grokk. Ferral Ferrali l-aħħar grokk. Ferrari l-aħħar grokk qabel inċempel l-aħħar telefonata. Illejla dalam kmieni wisq u ħadd mhu jistennieni għax ħbiebi ħarġu jixxalaw u jien sfajt waħdi mdawwar biss bil-maskri ta' mal-ħajt. Ferrari l-aħħar grokk qabel ma nitlaq. Ma rridx noħroġ minn hawn u nibqa' f'sikti. Il-ħajja taret qisha ħolma u jien għadni ma nistax nemmen li għextha. Għaddiet malajr u jien dejjem imħasseb, noħlom u newdem mixja li se tibda mhux tispiċċa. Ferragħli l-aħħar grokk qabel ma norqod din raqda twila li mhux se nqum minnha. In-nies li kont naf kollha ħallewni u xejn madwari ħlief sikta ta' biża'. Mimdud fuq soddti, nisma' l-aħħar tokki tal-arloġġ ħdejja. Il-ħajja sejra u jien imdawwar b'ħajt ta' maskri jieħdu l-ħajja li jien lanqas biss naf li għextha. Ferra' li l-aħħar grokk u ħudu int minfloki. Imbagħad, inbidel f'maskra u ibd' idħaq, bħall-maskri li hawn imdendlin f'kamarti. Il-ħajja mhix ħlief maskra u jien il-buffu u int ir-rifless tiegħi. Grazzi Amy. Sergio, il-mewt tinfluwenzak fil-kitba tiegħek? F'ċertu xogħol iva, f'ċertu xogħol. Imma kif għedtlek, skont il, skont il-muża naħseb, skont il-jum, skont, mhux, mhux bilfors irrid indaħħal il-mewt, jiġifieri wkoll għandi novelli li ktibthom ma qas naf jekk humiex pubblikati li ħadd ma miet fihom u jiġifieri le, mhux neċessarjament irrid indaħħal il-mewt, le. Anton, naf li diġa semmejt xi ħaġa fuq das-suġġett imma forsi nistgħu issa nibqgħu biss ma' din it-tema u nsaqsik b'mod speċifiku kif tħares lejn il-mewt illum illi għandek 70 sena. Forsi kif kulħadd jaf il-mewt influwenzatek ħafna fil-kitbiet tiegħek u għamilt ħafna referenzi kemm fil-poeżiji u anke Fix-xogħlijiet tar-rumanzi u anke n-novelli li għandek, kif tħares lejn il-mewt? Għamilt referenzi twal għaliha diġà, jiġifieri mewt għalija hija hija dik ix-xi ħaġa li tkisser dak kollu li tkun bnejt fil-ħajja. Jekk ikollok kaxxa sulfarini tkun bnejt lilha se titlef lilha. Jekk ikollok kabra għarix se titlef lilu. Jekk ikollok villa se titlef kull ħaġa li tkun bnejt. Il-fatt li imma aktar mill-mewt għidtlek jien id-difna. U aktar mill-mewt, il-proċess li jwassal lejn il-mewt. Kulħadd jaf li se jmut, imma hawn xi ħadd li jrid imut? Min jista' jifdiha l-mewt? X'tista' tgħid favur il-mewt? Dik għidli, hawn xi ħadd li jista' jgħid xi ħaġa favur għall-mewt? Dik għidli lili hu. Ġifieri, hemm ħajja oħra, bilfors temmen f'ħajja oħra. Għax kieku, kieku Alla jkun l-iktar, l-iktar esser u nġust kieku, kieku l-mewt ma. Hija, imma hemm ironija kbira li l-bniedem twieled biex jgħix u mbagħad aħna ngħidu li l-unika ħaġa fair fil-ħajja hija l-mewt. Jiġifieri naslu biex infittx, biex insibu dak li verament huwa fair meta niġu biex immutu, meta aħna twilidna biex ngħixu. Alla ħares ma jkunx hekk, għax il-ħajja mhijiex fair. Assolutament. Hemm min kull ma jmiss isillu deb, u hemm min jagħmel x'jagħmel ma jaqlax ċentesmu. Kollox isirlu suf. Hemm nies li jiżżewġu, joktru, jkollhom, u hemm min jiżżewweġ u jgħix f'infern. Hemm min ma jiżżewweġx u jgħix f'infern, hemm min anqas jaf li twieled. Qas jaf li twieled. Il-ħajja m'hemmx ġustifikazzjoni għaliha. Inti tiġi fid-dinja mhux għax tixtieq tiġi inti fid-dinja, għax iġibuk il-ġenituri tiegħek. Ma tistax tgħidilhom, Pa, Ma, jien ma rridx nitwieled. Jien ma rridx niġi fid-dinja, ma rridx ngħix. Kuntent li ma jkun jafni ħadd, li ma nkun ħadd, li ma nkun xejn. Għax għandi nitwieled biex inbati? Imma ma tistax tagħmlu dan. Għax aħna jiena jiena eh, għandi għandi poeżija fi preludju għal mewti. Ma nafx jekk tistax is eh, iva, eh, naħseb, le mhux. Eh, jien għandi għandi poeżija hawnhekk ma nafx tistax naqra. Poeżija qasira di ta', jiġifieri, poeżija lil ommi f'jum mewtha. Il-Ġimgħa 28 ta' Diċembru 2007. Qed nitkellem qed nindirizza lil ommi, imma qed ngħid xi ħaġa fuq innifsi wkoll. Għażiża. Din it-triq waħdek imxejtha. Ma nafx kontx taf li aħna konna qribek. Jien rajtek tibki ma nafx kemm-il darba. Il-bikja siekta li m'hemmx fidwa liha. Jien kont nintebaħ ma' aktar minn ħuti. U nħares lejn għajnejk imdemma jlissnu talba li jien qatt qatt ma stajt nifhimha. Iżda d-dmugħ tiegħek dejjem għaraft tostru. Rabbejtna t-tlieta ma ħabbejtna t-tlieta. U t-tlieta nixtiequk li għadek magħna. It-triq li passejt int mhix it-triq tagħna. U l-bikja tiegħek ma nafux nibkuha. Issa sirt naf il-firda kemm hi kerha. X'ħassejt tassew meta tlift lil missieri? Iżda issa l-ġrajja għaddiet, l-istorja nkitbet. Xejn ma baqa' minnha ħlief tifkira. Jekk ngħidlek l-għadni nħobbok ma temminni. Anqas ir-riħ ma joftom din il-firda, anqas ix-xemx ma ssaħħan din il-kesħa, anqas id-dinja ma tixxotta demgħa. M'hemmx waqt li jgħaddi bla ma nilmħek ħdejja u nara f'għajnejk sbieħ dik it-tbissima imħallta ma' kull ħin b'ħarira niket. Issa li naf x'ħassejt meta sfajt armla, naqsamha miegħek l-akbar telfa tiegħi. Jien nafba fejn ninsab, issa ferħana. Is-skiet u d-dmugħ li ħallejt warajk sfumaw għax Kristu waħdu jimsaħ id-dmugħ tagħna. u li jdaħħalna miegħu u jseddaqna. Warajna nħallu l-qoxra biss u inti taf. Issa tinsab tgawdi l-armonija tal-anġli, il-qaddisin u ta' missieri u l-għeżież l-oħra li tlift fi tfuliti. Berikni ma. Agħtihom bewsa għalija. Għidilhom li llum għadni nħobbhom xorta u l-akbar bikja tiegħi mhux għalija, iżda 'l min tlift. Ma nsibx omora bħalek. Jien qatt ma ridt nitwieled u int nissiltni. Tirrepetix l-iżball li għamilt darba. Għalkemm jien naf li għad nerġgħu niltaqgħu. L-aħer istorja li ktibt hi dik ta' mewtek. Il-post li ħallejt vojt mhux se jimtela. Il-ferħ imnissel fit-twelid mal-wasla jinbidel f'niket waqt il-mewt. Il-firda, dil-poeżija għalik. Itfilha miegħek. Jiena qatt, Sira, kellimt 'l ommi u għattiet qatt dak li nemmen, dak li nħoss. Terġax tirrepeti l-iżball li terġa' twellidni. Għax il-ħajja mhix tagħna. Ħadd ma jkun jixtieq jitwieled, ħadd ma jixtieq imut, imma ħadd ma jkun jaf li twieled. Mhux aħna nwildu lilna nfusna l-ġen. U jien hekk għedtilha 'l ommi. Jiena għamilt żmien, għamilt żmien twil. Nemmen li ma nerġgħux niltaqgħu wara dil-ħajja. Lil Kristu darba staqsewh, qalulu, Mara żżewġet sebat irġiel, min se jkun ir-raġel tagħha wara dil-ħajja? Wiġibhom qalhom, Fid-dinja l-oħra la jżewġu lanqas jiżżewġu. Darba Żmien ilu kelli ċans naqra xi ħaġa f'serata u ltqajt ma' prepost u birkirkar għadtlu, Father, taħseb li wara din il-ħajja nerġgħu niltaqgħu? Alla ħares lejh qalli. Għedtlu għall-ħares le. Għax li tiltaqa' ma' min tħobb tieħu gost. Għedtlu imma jekk ikun hemm mara li tagħmel lir-raġel tagħha ħajtu nfern f'dil-ħajja jew viċi versa. Ra. Għedtlu kif se jiltaqgħu daw, daw x'. Qalli, niltaqgħu? Kif iridna Hu. U dik baqgħet f'moħħi dik is-sentenza. Nixtieq niltaqa' ma' Missieri jekk hemm xi ħadd għażiż għalija. Għidtlek li ftu ta' tmien snin lil Missieri. U dejjem niġri warajh, dejjem nipprova nfittxu. Għax tliftu meta, meta tmien snin, x'inhuma tmien snin fil-ħajja? X'ifissru tmien snin fil-ħajja? Irridu lura. Rrid narah. Ovvjament, seances u hekk daw iseħħu biex nidħlu fil-qasam tal-biża'. Daw ibeżżgħuni ħafna jien daw l-affarijiet. Jiġifieri taqbad id, ikunu mdawrin mal-mejda, tazza rasha 'l isfel, l-alfabett fuq ittri, in-numri, u jkollok medium tajjeb. U jipprova jlaqqgħek mal-Ispirtu li tixtieq tiltaqa' miegħu. Il-Knisja ovvjament ma taqbi, u lanqas jien, jiena jbeżżgħuni ħafna dawn l-affarijiet. Xi ħaġa vera tal-biża' għalija. Jiena when they are gone, Let them rest in peace, don't bring them back, le le tippruvax tikkuntattja, tħobb kemm tħobb ma tistax, hemm dinja oħra, din il-ħajja tagħna tagħhom hija dinja l-oħra. Nittama, nittama li nerġgħu niltaqgħu u nibqa' nżomm dik is-sentenza li qalli dak il-qassis, niltaqgħu? Kif iridna hu? Kif iridna hu? Kif iridna hu? Ma nistax ma nsaqsikom xi ħaġa li lili kull darba li nfittex il-kotba ta' Anton speċjalment hija l-qoxra tat-titli tagħkom. Jiena kotba ta' Anton għandi mhux ħażin id-dar imma Ġibt miegħi rusa li kif tarah mill-ewwel ħa jtik indikazzjoni ta' x'ħa taqra. Isma' l-kotba tiegħi mhumiex tajbin għat-tfal, eh? Ġibt ukoll wirdien għaliex proprja xtaqt ngħidlek ukoll li jidhirli kont smajtha f'xi intervista oħra li tibża' mill-wirdien imma tikteb fuq il-wirdien. Nibża' ħafna. Nibża' fuq dak kollu, nikteb fuq dak kollu li nibża' minnu jiena u nikteb. Fuq dak kollu li jagħmilni differenti bħala bniedem. Jiena nħobb ħafna l-annimali, pereżem jekk taqra l-kotba tiegħi, issib ħafna moħqrija ta'. Jiena l-bniedem inħobbu ħafna. Ħafna. L-annimali, imma kollox, kollox kontra li ssib fiha nnifsi bħala bniedem. Dik it-tieni edizzjoni, dik għandha seba', dik erġajt ktibtha, jiġifieri rrevedejtu da. Ksibtu u żidt seba' stejjer li m'għadhiex inklużi fl-ewwel edizzjoni wkoll, eh. Kompli għax tellift. Le, le. U ġibt ukoll ieħor li erġajt ippubblikajt, stejjer tal-Milied. U rrevedejt ukoll dan. Fil-fatt, biex inkun qed insemmi xi ħaġa li semmejt fil-mistoqsija li semmejt qabel, wieħed mill-ġeneri li ngħallem jiena l-iskola lill-istudenti tad-disa' sena huwa l-ġeneru tal-waħx u meta Għażiltilhom storja mix-xogħlijiet li għandek, għażiltilhom logħba tal-Milied fejn fost l-oħrajn fl-aħħar imbagħad nispiċċaw bil-Father Christmas bis-sikkina. Jiġifieri qed taraw fejn il-mod ta' kif jagħti dinamiċità ġdida lil affarijiet li huma komuni. Imma naf li ma fadlilniex ħin, nixtieq ukoll li nisma' lil Anton jaqra xogħol ta' Sergio. Anton, għażilt xi xogħol li tixtieq taqsmu magħna ta' Sergio? Jgħidli Sergio x'nixtieq naqralu, tgħidli daqsxejn inti? Le, le, li jogħġob lilek, għax jiena, jiena għażilt imma ħalli, le, sibli poeżija tiegħek daqsxejn ta', qabel, qabel ma, sakemm ifittixha Sergio nixtieq, nixtieq, mhux jiġifieri, imma di xi ħaġa 'l qalbi ħafna u nixtieq ngħidha. Għadu kemm ħareġ ktieb, The Valancourt Book of Weird Horror Stories, it-tieni volum da. Da ġie ppubblikat l-Amerika. U dana it-tieni volum, da dana jinkludi 20 storja, jew 21, ma nafx kemm, 20 storja tal-biża'. tal-aħjar kittieba mid-dinja kollha. U nħossni kuntent ħafna jiena li hawn storja tiegħi hawnhekk ukoll. Switzerland, Brażil, South Korea, Nigeria, France, Iżrael, insomma, u Malta. Huwa wisq ukoll. Dinha ġiet kombinazzjoni. Dawn l-edituri ta' din il-pubblikazzjoni ikkuntattjawni xi żmien ilu. U jiena diżastru fejn tidħol teknika, jiġifieri wiġbithom Annette, it-tfajla tiegħi. Qaltilhom li jiena ma niktibx bl-Ingliż, ovvjament m'għandix xi ntihom għax huma xtaqu storja bl-Ingliż. U dak kien hemm wieħed li xtara l-ewwel volum tagħhom. U qallhom isma' qallhom Malta, qallhom għandna awtur li ismu marbut essenzjalment ma' dan il-ġeneru. Qallhom bħal speċi qalulu iva, qalulu kkuntattjajnih imma ma tana xejn għax m'għandu xejn xi tina bl-Ingliż. U ta qallhom, Isma', qallhom, eh, naqleb żewġ stejjer tiegħu, tlieta, u t. Qalulu bil-qalb kollha, xtaqniha aħna, qaleb tliet stejjer, qalulu jagħżel waħda, għedtilhom għażluha intom, agħmlu li tridu, u għażlu l-istorja In-Nemla, The Ant, me, me, meħuda minn, ma nafx, mis-sittax-il ktieb tiegħi, ma nafx, min għolqot għada ma jisbaħx. Imma nħossni kuntent ħafna jien li għall-anqas, għall-anqas, hemm isem Malta msemmi, ovvjament hemm ismi wkoll, bħala wieħed mill-awturi ta' madwar, imma mhux awturi Ingliżi, Amerikani, minn kullimkien, minn kullimkien, maqlubin bl-Ingliż kollha dan, jiġifieri minn madwar id-dinja kollha. Ngħid għal Malta, almenu, almenu, imsemmija wkoll. Sibtha Sergio il-poeżija?

kien jien. Min tabtablu fuq rasu jew tħajjar jerfa' u anqas ħares lejh jaf għaliex. Niftakru hu joħroġ u jimxi mbe għal quddiem is-sellum u jintasab mal-art. Kien hemm min inħasad, daħaq persuna ħelwa u dgħajfa. Kien hemm min tkasa, kasbar, beżaq fuq ġisem ikrah u moqsies. U lilkom kollha jifhimkom u ma jlumkomx, minkejja li intom ma tifhmuhx u tlumuh. U għamiltu sew li qatt m'użajtu s-sellum, la għannqu u xarrbu, għax ħassu ta' wens għalih. Niftakar li tfajjel qiegħed idejh mal-ewwel staffa u jokrob. Is-sellum telgħu tat-tfajjel li kien u għażel li jibqa' tiela' minkejja l-għaraq u d-demm. Kif rasu qabżet l-istaffi feraħ u ma tax każ li kien sar żagħżugħ. Xamm l-arja bniena u ħassha kiesħa tnixxiflu d-dmugħ xħiħ illi ma setax imut. Werzaq għax feraħ, miet għax waqa'. Kif rahu mitluq qrib saqajn is-sellum uħud għaffġu minn fuqu, uħud tant ħassruh li anqas difnuh, tefgħuh il-baħar u tawh is-salpa. U llum taħt is-sellum hemm raġel moħħu tqil bil-ħsibijiet u fosthom hemm ħsieb jirrenja. ta' raġel li jiftakar fit-tifel ta' qablu u jibkih għax ma laħaqx sar żagħżugħ u jibża' li hu ma jilħaqx isir raġel. Jew jekk jitla' s-sellum għax mingħalih li sar raġel jaqa' wkoll u jmut ukoll. Persuna li taħseb li forsi tmiem mimli għall-ħajja vojta, persuna Li titbissem b'kjietha li dak ir-raġel u jien. Se jkollna nikkonkludu hawnhekk. Grazzi Sergio, grazzi Anton illi paxxejtuna wkoll nismgħukom, dejjem pjaċir tiegħi li nitkellem magħkom, pjaċir tiegħi wkoll li nisma' l-vuċi sabiħa tiegħek Anton, vera Naħseb kulħadd jaqbel hawnhekk illi l-qari tiegħu huwa qari illi bil-vuċi illi illi għandu naħseb illi jagħti dimensjoni ġdida lix-xogħol letterarju. Nistedinkom biex min jixtieq jixtri xi kotba ta' Anton jista' jaqbeż qabża sa l-istand tal-Horizons jew inkella sa l-istand tal-Għaqda tal-Malti għandna xi kotba għall-bejgħ u nirringrazzjakom talli segwejtu din it-taħdita. Grazzi.